Salam mähriban dostlar. Gijäňiz haýyrly bolsun. Şol Instagramda ýazyşym ýaly, şu gün çarşenbe güni Murdat aýyň dördüsi bolasa gerek. Ýaňky miladiýa görä Türkiýä görä ýigrimi dört Temmuz iki müň ýigrimi dördünji ýyl. Şu gün Şol rehmetli dostumyz, merhum dostumyz Annamuhammet Beýaty ýatlap, bir gürrüň bermekçi bolduk. Elbetde, men öz hatyralarymdan, ýatlamalarymdan aýtjak. Başga dostlaram, doganlaram goşulyp bilerler. Biri aýrylanda, wepat edende her hili täsiri bardyr, uzakdan ýakyna çenli. Onuň öz maşgalasy, hanybadasynyň içinde bir hili täsiri bar. Dostlaryň arasynda bir hili, uzakdan bir hili täsiri bar. Ýene-de Her adamyň ölüminiňem özi degişik tapawutly täsirleri bolýar. Şu wagta çenli ynsan ýer ýüzüne gelenden bäri milliarlarça adam ölüpdir. Ýöne şol milliarlarça adamyň näçesi haýsy möçberde täsir goýup bilipdir, näçe adam şoňa gynanypdyr, hemmesi, hemmesi bir däl-la, şoň arasy saýlanyp, az adam şeýle bir gadyrly dostum, ýazyjy dostum Abdyrahman ownuk-da iberipdir, men ba. Internetde pesrak bolaýmagym mümkin, ýöne men sizi şu wagt görmäge başladym. Hoş geldiňiz aýtýan şol üçin. internetiň sureti-de gowy dälmika diýýän o taýda. Hawa Annamuhammet at dostumyz asly Duzalym. Müň üç ýüz kyrk birinji ýylda dünýä gelen. Menden bir dört ýaş da uly bolýar. Onsoň oň bilen irdenem biz Tanyş diýen ýaly, ýöne şol neşe sähra gurulýan wagtynda oň bilen täzeden bir ýola çykdyk. O gürrüňe men gireýin, ýöne şu wagt bir tarapdan dostlar girjek bolýar, men gynanýan girip bilmän duran ýerlerini, oňam öz sözümi tutup dowam edesim gelip duranok. Şol üçin bolmasa Aman ýagdaýynda-da men öz gürrüňi dowam ederin, siz meni bagyşlaň. Biziň aramyzda ynsan hemişe-de, ynsan döränden bäri ynsan bar, milliarlarça ynsan bolup geçipdir. Şu wagta çenli günde müňlerçe ynsan ölýär, müňlerçe adam dünýä inýär. Ýöne käleri ýaşaýşy, ölümi, geçmişi, Bu güni başgalardan tapawutlyrak bolýar. Bir mysal getiresim gelýär. Mysal Türkmenistanda halk artisti diýilýär-de. Özem biri bir hünärment, beter güýçli halkara tanalan bolsa, şoňa halk artisti bir unwan berilýär. Ýa halk şa. Şahyr diýilýär şoňa. Garaz, halk tarapyndan bir şol halkyň söýülýän derejesini görkezýän bir yftihar, bir dereje berilýär. Men şolaryň arasyna ýene bir dereje goşasym gelýär. Halk adamy, halk adamy. aramyzda ýani ynsanlaryň arasynda köplenç halk adamlary bar. Ýani bütin ömürlerini halka sarp eden, halk ugrunda ýöreşen, göreşen, öz peýdasyndan geçen, şon ýaly adamlar gaty az aramyzda. We şon ýaly adamlaram aramyzdan geçenini gaty gynandyrýar, gaty gynandyrýar. Indi Annamuhammet Beýat şol adamlaň birisi. Halk adamlaryny bir türkmen üçin ýanyp geçen, türkmen üçin näme ugurda bolsa, ony Diňe bir zat diýip, sen bu şahyr ýa bu ýazyjy diýip bolmaýar-da. Türkmeniň nirede damary gurýan bolsa, agyrýan ýeri bar bolsa, ýüreginiň agyrýan ýeri bar bolsa, türkmenlere bir ýamalyk edilen bolsa, ösüş üçin peýdaly bir zat boljak bolsa, şoňa ýortmaly şol adam. Näme üçin ýüregi Bütin türkmen sähra öz halky üçin gurup dur. Durup bilenok. Ýör diýseň ýem ýöreýän adamlardan. Ine men Annamuhammedi şon ýaly, şo tiplerden gördüm. Men ony tanyşlygymyzam irdenem bilýän alabent zatdygyny, näme türkmen sähra bir uly ýerde bir-biriňi tanaýan. Ýöne şol neşe sährany ýola düşürjek wagtym beter birden-de ýoldaş bolupda. Bir ýyly gaza-gader gysmat getirişi ýaly, on bir zat başlanlaýyn kän adam üýşýär-de, indi her kim bir maksat bilen her bir hilliräk bolýar, ýöne şol Annamuhammet saýlanyp durdy. Şolaryň arasyndan ýüregbiter arassa Arman bar-da, arman. Adamyň ýaşaýşyna armany bolmaly. Uly zatlar üçin ýaşamaly. Uly bir galam üçin, uly serheň üçin, uly bir millet üçin. Uly iş etjek bolmaly. Bu adamlar nirede bir haýyr etjek bolsa türkmene şoňa ýortýan adamlardan. Hä eşdipdir şeýle men neşirýel gazyp diýen ýortup goldamaga gelen adamlaň biri gije gündiz meň bilen bile kowalaşyp ýortup oňa depter almaly, oňa kompýuter almaly, Oňa adam tapmaly, kän işi bar. Indi bir neşir edýäniň oturyp diňe ýazyp-da çakaryp okymak däl-de, şony syfyr derejeden tä halkyň eline ulaşdyrýançaň, ýetişdirýänçaň köp ýollardan geçýär, köp adamlar ýanyňda gerek. Gowy dostlaryň şol, şol ýollarda türkmeniň ägirt uly goç ýigitlerini halys niýet bilen gelýän adamlaryny tanap görüp bolýar şeýle. Allaha şükür meň töweregimde gaty kän dostlar bardy. Men bir birden çekip durmaýyn. Hä şu ýeriň özünde Abdrahman ownuk bar. Onsoň ýatlap durmaýyn-la hemmesini şu ýerde diýip aýtýan nany. Halkyň halyk adamy bar geljek diýip ýazyp Şu ýerde bolan zanagzaýan. Onsoň ýöne Annamuhammediň bir çyn aktiwda faal. Ol muny ýaly adam diňe bir neşirýe däl. Mysal üçin Kelalada bir çakçy türkmene ýör Kelala Alah gitmeli şo meselä bir täsiriň ýetirmeli bir haýryň ýetirmeli la. Ýa bender türkmende bolsa oňa goşulmaly. Ýa kümmetli şura bolsa ýaşululary garaz üýşürjek bolmaly. Diýmek bir orda däl. Seň ýüregiň bütin türkmeni urup dursa Soňy näme bolsa sen şoňa goşulasyň gelýär. Ýüregiň diri. Biz bu adamlara ýürekleri diri adamlar diýýäs. Beýik maksatly, armanly adamlar diýýäs. Hä sen ýaşap bilersiň, gowy maşyn al, ýaşa, gowy iý, iç keýpetde geç dünýäden. A beýle-de adam az däl arasynda. Tersine çörek gaýgysyny geçip ýörenem kän. Hawa. Ýöne şolaryň gapdalynda uly maksat bilen ýaşaýan adamlar gaty az we biziň dostumyzam şol sanlaryň biridi. Beýle adamlar köplenç öz neplerini zatlarynam geçýär-de, köp wagtda Ýetip bilmeýärler. Indi öz maşgala, hanabada her kimiň kynçylygy bar. Bu zamanada bilýäňiz özüňiz aňsat däl ýaşamak, çaga ýetişdirmek, ulaltmak, bir hanabadany aýlamak. Oňam öz maksatlary, öz şahsy ýaşaýyşlaryndan köp zady elden bermeli bolýar. Indi. Sen hem özüňi örtüp hem halkyňy örtüp bolmaýar-da, bir tarapyndan geçmeli bolýar. Şol üçin Anna Muhammediň ýaşaýşyna görä bir sada ýaşaýşy bar. Oň üstüne ýaşaýşynda da bir uly wakalar da boldy. Ogly üçin de kän horluk çekdi, bir başlaryndan geçen hadysalar bar. Şeýdip örsüne ýene hyzmatyny edip ýör-hä. E, bir tarapdan ejir çekmeli, öz ýaşaýşyňy özüň saklap bilseň uly bir aňsat iş däl-dä. O bir tarapdan ýene bir zat bolsa hyzmatçyny ýörtmeli. Bir tarapdan sen datga çagyryp oty, näme üçin palan zady ýazdyň diýip. O-da bar-da, oňa-da jogap bermeli. Şularyň hemmesi näme, adama stres getirýär. Stres, olam meýdäňe urýar, aşgazanyňa urýar. Şeýdip, adamy içerden zat etýär-de, içerden ýok etýär. Şol Annamuhammedem şol dertleň hemmesine gynanç bilen soňunda zat boldy-da, şol Özem bilmän galypdyr-da. Özem bilmän galypdyr şu ýorty barşyny. Oň men-de bu habary eşidip gaty gynandym. Gynandym oňam, Annamuhammedem. Ýaňy iki hepde öňem zat etdik, gürleşdik. Eý, degişýä-de maňa diýýär, Abdyrahman diýýär, men-ä togsan iki Pida ýaşaryn diýýädim diýýä. Ylhaýa altmyşdan geçmekäň aljak bolup dur bu diýýä-de. Altmyşdan geçmek. Aý mende ýok-da, sen diýdim şo togsan iki diýip ýatyber, duruber diýdim. Şondan bäri gaýtma, inşallah bu-da geçer. Ruhyýany ýokary tutmaly-la adam meriz bolanda. Onda-da muny ýaly ir gider diýemok hiç. Gaty ir gitdi. Gaty biderek boldy. Men häzirem ynanyp bilmän durun. Ol hem beýik ynsan hem bir jan dost-a ol. Jan dost. Nirde bolsaň ýanyňa gelip ýetişip. Oňam ony aňsat ýatdan çykaryp bolmaýar. Men elbetde Anahumediň ogullaryny-da ýazdym, Atlanjan, Daýanjan, bulara Allah kuwwat diledip, Allah rahmet eýlesin, aýtdym. Ýene şu ýerdenem Annamuhammediň eziz ogullary, hem gyzy, hem ogullary Atlan, Daýanjan, Jan hemde gadyrly gelnejemiz hemmesine men baş saglygy dileýän Allah rahmet eýlesin Allah kuwat bersin barsyna gaty gynandyk beýle atlar ýitip gitmeli däl halk üçin ýörten adamlary biz ýaşatmaly. Olar goşgy ýazmadylar, ýöne goşgularyň goşgyny döretýär bu adamlar. Goşgy bolýar, ýaşaýyşlar goşgy. Biri ýaşaýyşdan roman ýazýar. Biri şo romanyň özi bolup ýaşaýar. Bular ýoman bolup ýaşan adamlar. Biz şolary ýazmaly, hökmän zada geçirmeli. Keşbi kitaba, makalara geçirmeli, ýaşatmaly. Özüm täze goşgyda başladym hökmän ýazjak ýürek duýgularymy adam täze eşden wagtynda ýüregi şeýle bir doly gürrüňem edesi gelmeýä radam ýazasy gelmeýä men häzir şu ýagdaýy geçirip barýan özüm ýöne hökmän ýazjak birde meniň bir kitabym bardy, gijelik romanym Saraban serzemin, inşallah ýakyn wagtda ony kagyzlaryna çykarjak hem türkçä terjime bolup dur. Şonam Annamuhammet Beýat dostuma bagyşlajak şony. Ýazjak üstünde-de. Sebäbi olam bir gahryman bolup ýaşan ýigit Annamuhammet Beýat. Biziň romanymyz-da şol gahrymanlygyň romany. Şol Annamuhammet Muhammediňem ady şu roman bilen bile galsyn diýýän inşallah. Şo niýetimde bar. Onsoň Kerim Gurbannefesiň bir goşgusy bar-da, bölek goşgy. Men köp wagtda-da kä ýerlerde getirýän şony. Mysal üçin. Ozaldan adamyň ýaradylyşy şeýle. Bir adam ulug kon, bir adam kiçi. Kiçi ö kiçi kişi özün ulukon saýar, Özün kiçi saýar ulukan kişi. Ile, şol sebäplem, ulukan kişi kiçiňem günäsin götär boýnuna. Kiçijekler bolsa uly kişileň günäsini hasaplar ömür boýuna. Uly it adamlar iş etýär diýýär. Kiçi adamlaram şolaň ýalňyşyny sanaýar oturyp diýýär. Edil biziň jaamamyzda bir adam hiç iş etmese, hyzmat etmese, Onda papazadam-la, papazadam. Gowy tarapy-da ýok, biderek tarapy-da ýok, ony ýamanlaýanam ýok, ony öwýänem ýok. Ýöne bir adam öňe çykyp iş bitirse, ony söýenem bar, söýmeýän-de bar. Söýen öwer, söýmeýän-de ýamanlar. Şeriatiňde bir jümlesi bardyr her kes hat daret duşmen daret diýen. Şol üçin Annamuhammet ýaly oglanlar hemişe öňe düşen oglan bolar. Kümmetde şu ýaşulylar meselesinde-de kän zähmet çekdiler. Onda-da bilişiňiz ýaly intkat edenem bar, gowy görenem bar. Ýöne şol tebigaty şu işleň. Birinden yntikat edilýän bolsa, şol ýöne halk üçinem ýortýan bolsa, şol etýän işi unuň ululygyndan şu yntikat bolýar şol. etmeýän adamam näme diňe sanaýar-da ýaňky ýalňyşy beýle şeýle diýip. Şol üçin biz uly ýigitlerimiziň birini elden berdik. Bir-de şol biziň täze neslimize, juwanlarymyza nusga bolmaly şeýle adamlar. Annamuhammet diýen adam, Beýat diýen adam bir kelime Ýa-da türkmen diýesim gelýär. Türkmen. Nirede türkmene bir zat bolsa şoňa gitmeli. Goşanty bolmaly. Türkmen dil edebiýaty bolsa goşanty bolmaly. Türkmen birleşdirmeli bolsa haýsy şäher bolsa bolasyn Akgala, Kümmet, Gümüşde baryp täsirini ýetirmeli. Bir tarapdan, biziň türkmen sähramyz o Sistan zabygy da alyp barýar ýerleri zatlary. Oňa-da jallary ýanyp elinden geleni eden adam bular ýani. Yntikat edip sözlerini ýazyp. Biziň mezhebimizi her tarapy çekjek bolanlaryny oňa yntygat edip, ýazyp garşysynda durup, sen bir ynsan bolup ýaşamak-da, sen gysga ömrüňde ynsan bolup ýaşamaly, hakyňy goramaly, halkyň halkyň hakyny soramaly, onsoň gideňde ýagşy at galýar sende. Sen şony wa etseňem gitýäň, etmeseňem gitýäň. Ýöne nähili gitjek? Gürrüň şunda. Ýagşy at bilen gitjekmi ýa-da bir peýdasyz, haýyrsyz bir millionlarça ýaşapdyr ynsandyr, haýwandyr, geçip barýar, sen-de şoň biri bolup galýaň. Beýat ýaly bolmaly annasyň. Ulgy bolmaly. Türkmeni galyň gurup durmaly. Eliňden gelenini edip durmaly. Onsoň halkam seni hemişe ýatlar, adyňam ýagşylaryň arasynda galar. Garaz meň haýyşym şahyr bolsak ýazaýlyň. Ýazyjy bolsak-da ýazaýlyň. Nirede bolsa şeýle gowy ynsanlary ýatlap duraýlyň. Hem ýatlaýlyň, hem-de şol gowy ynsanlar ýaly ynsanlardanam biziň ýaşlarymyz görelde alsynlar, nusga alsynlar. Şol haýyşym şol. Gara Seýitli bir zady bar goşgusynda, Kimde kim Kim bir agaç ekse ýadygär, dünýäň kitabynda onuň ady bar diýer. Hiç zat etmeseň bir agaç ek diýerdi agaç. Şo-da senden bir ýadygär galsyn diýer. Şol üçin elimizden bir ýagşylyk gelse etmeli. Her kimem öz issedadyna görä etmeli. Hökmän her kim gelip bir ýurda gitmek ýok. Biri ylmy tarapdan güýçlüdir, issedady bardyr, o tarapdan. Biri edebiýatda güýçlüdir, biri werzişde güýçlüdir. Ýöne näme başarsaňam şo taýda bir öz. Öňden bir ýagşylyk halkyňa bir zat goýup gitjek bolmaly. Sebäbi hemmämiz gitýäs, bu ýerde galan ýok. Ir giç gidýäň. Gynandyrýan tarapy bir dostumyz irräk gitýär, bizi ýeke goýup gitýär. Onuň gitýän ýeri-de gowy ýer. Inşallah jennetdir. Biz gynanýas. Biz näme üçin goýulyp galdyk, bu ýerde galdyk diýip. Hä.

Aleýkum salam hoş geldiňiz gardaş men üç dört Hoş boldyk. adam baktım haýsy ýeri gelin bilemok kim geldi
Men geldim Mürzene laýda bady elim degdi ýöne bady däme gelip laýygyňda görjekdim men talybyňda istifade etjekdim elim degdi Wah başgalara el degende de gelip bilenok ýöne sen eliň degip gelipdir Hawa da
Bolýar, bolýar. Şaýdaty ugruda bada ben seni gördüm, seni bada ben şu bada meselede bada ben bir ýyl we iki ýyl bäri isläp saňa saýpaňa follow edip ýörün. Ine öz seni bada gowur ýerlerden. Indi bada bir mowzuk näme? Ulemaý Dagystandan Bada de bir laýwlygymda bar metaladan bir magalada istifada etdim we şitaýdan Badyr sen öz düzüňden eliňden Badyr de gadyrly diýeniň Badyr de men şuna istifada edenim bir aýdaýyň diýdim de saňa şitaýdan şu pursat geldi de. Ine özüm Badyr bir

Salamat bol. Bolýa.
Salam başga dostlar alyp bolýam sen ýaly bolsa gowy boljak. Aw. Bernamalar. Taňry ýalkasyn men diňlänligiňiz üçin. Gadyrly ýaşulymyz Hanym Hopbaýat. Mekan jennet bolsun. Ýatan ýeri ýagty bolsun. Gaty gynandyk. Ynanmasy aňsat däl. Ýöne biz şeýle gynançdan başga elimizden gelýän zat-da ýok. Ruhy şat bolsun, hemişelik aramyzda galsyn ýady. Men-de siz bilen hoşlaşýaryn. Meni diňläniz üçin köp sag boluň. Ýene görüşeris, ýene gürleşeris. Taňyrýalkasyn. Köp sag boluň.